Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episod vum Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam Gilles a mam Pit. Gudde Moie Gilles. Gudde Moie Pit, wéi geet et? Joer, wonnerprächteg, wonnerprächteg. Dat ass e schéint Wuert.
Ja e fonten d'Wuert méi geil, dat ass e schéint Wuert. Ja mir maache se. Hei si mer erëm.
Eist kleng Episoudchen, wou mer schonn e puer Mol ugeschwat hunn, wou mer probéiere wäerten individuell Artisten, déi eis am Positiven esou vläit och wéi am Negativen opgefall sinn, wou awer och eng gewësse Karriär hannert sech hunn, wou vu ville verschiddene Saachen dominéiert war, ob et elo, wéi gesot, Kontroverse war, Saachen net richteg geklappt hunn. An awer sinn dat, mengen ech, alles Bands, wou mir och lauschteren. An hu mer eis geduet, komm, Komm mir probéieren kleng Schnipselen ze maachen andeems mer einfach eng Kéier kuerz iwwert d'Geschicht hier ginn an déi Saachen uschwätzen wou mer déck gutt fannen an déi Saachen wou mer guer net gutt fannen. Genau, a mir fänken haut dann un mat enger Band déi dem Gilles ganz besonnesch um Häerz leit, op enger positiv Aart a Weis awer och ganz staark op enger negativ Aart a Weis an dat wär der Dat wäert der elo an der Laf vun den nächste 4 Stonne gewuer ginn, wat genau de Gilles Negatives auszesetzen huet. A mir schwätze vun der finnescher Melodic Death Metal Band Winter Sun. Genau.
Also wou fänkt, wou fänkt ee bei hinnen un? Ech mengen, ech hunn se schonn oft hei erwähnt am Podcast. An et war komescherweis ëmmer mat engem Saz vun deer, ja, ja, komm, mir halen eis dat, wann s de, wann s de, wa mer eis Episode maachen, wou s de dech kanns iwwer wat opreegen. Sou, elo kann ech mech dann opreegen. Elo si mer souwäit. Elo si mer souwäit.
Ech kläre kuerz op, wéi d'Pit scho gesot huet, Melodic Death Metal Band aus Finnland, 2004 gegrënnt gi vum Jari Mäenpää, wou, vun der och finnescher Band Ensiferum fortgaangen ass, fir mat engem Kolleeg, neem de Kai Hatho vu Rotten Sound, dann Wintersun opzehuelen. Dat war am Fong just en Debut-Album an et wosst keen esou wierklech, wou et géing higoen. Sou, an ech fänke mat deene gudde Saachen un. Deen Album huet e Groussdeel vu mengem Liewen dominéiert. Ech hat souguer ee Momentchen och Leit kennegeléiert, wéi ech och nach e bësse méi. Ech wëll net sou sérieux Musek meete well ech war an sou mini Bands mee dat ass ni eppes ginn, hu mer eis souguer karemer Winter Madness genannt, also sou wäit war ech schonn an. Da froos ech mol hat. Jo dat war also wann déi Band wann et déi 3 Deeg gouf war et laang gell also ok ok ech weess net ob ech dat missen erwähnen mee voilà. Wat dat mat deenen Leit wou ech mengen mat deenen et war.
Nee nach anerer. Ah, okay. Nee, okay, okay. nee do, do hu mer Brück zuck zuck geheescht. Et gouf kee fixe Numm an et war ech wëll net zevill se méi et waren noch nach aner Substanzen am Spill, wou dat ganz ugedriwwen hunn. Ja. ja an de Moment hues der léiwer neicht gemaach geübt wahrscheinlech. Jo, virun allem dass een ëmmer dovun ëmmer ganz séier frustréiert war, wou ech lo hei den Numm net wäert erwäen. Wann en nolauschtert, du weess wee wee gemengt ass. Op jidde Fall zeréck zu Wintersun. Wéi gesot, de Yari Maintpay huet deen Album opgeholl an ass 2004 iwwer Nuclear Blast erauskomm. Sou, ech hunn dat dat éischt Lidd mat hinnen, wou ech a Kontakt komm sinn, war Beyond a Dark Sun. Dat war och deen, ech mengen bis, bis virun e puer Joer den eenzege Videoclip vun hinnen. Ja, ähm, ja. So official äh, Music Video. Mega low budget, mé egal. Ech fannen den alleréischten Album ass an den ass och a menger Top wat war Top äh, 10 oder so waret. Ma gesot Top 25 pardon. Ja.
Top 25 ass den ziemlich wäit vir, well den huet mech wegschmach keiert. Den ass En ass mega melodesch, en ass mega atmosphäresch, en ass technesch, sou wéi en och eppes gewëssene, eng gewësse Keelt widderspigelt, wat generell bei Wintersun e grousse Begrëff ass. Sou, an elo fänken d'Problemer schonn un, well Wintersun huet leider keng gutt Reputatioun, wann et drëms geet, Alben ze verëffentlechen. Jo, reegelméisseg Content ze liwweren. Jo, also fir et kuerz ze faassen, déi Band gëtt et säit 2004, ne, an déi huet insgesamt, jo, dräi Alben eraus, wouvunner een eng Halschent vun engem Album ass. Jo, wat, wat, ech mengen d'Reaktioune si berechtegt iergendwou. Ech kann Ganz vill Fans verstoen, déi sech un där Hoffnung do festklameren, dass et ëmmer méi séier soll viru goen, mee mir schwätzen hei wierklech vu gigantesch grousse Produktiounen, wou wou et vläicht och zu deem Zäitpunkt, wou en dat wollt maachen, einfach, dat war iwwert säi Kapp eraus an e wosst net, wéi et sa dat soll maachen. An do kënnt da schonn den éischte Problem, wou ech soen, dat ass, wann s de esou perfektionistesch bass, dass deng Aarbecht awer iergendwou leie bleift. Du kanns Kompromisser man, heiansdo muss de och Kompromisser man. An. Do schwätzen ech leider vun dem nach ëmmer net komplett verëffentlechten Album Time eent, wou säit 2006 an der Produktioun war an ass réischt 2012 erauskomm, nodeems en esou eng Millioun, also wierklech gefillten eng Millioune mol geréckelt ginn ass an ëmmer erëm geteased ginn ass, jo, kënnt e, kënnt e, kënnt e, an se ass einfach net komm. An dat ass just den éischten Deel. vum Album an ja. ähm, näischt geet den Album das awer ee vun den allerbeschten Album wou ech wahrscheinlich je héieren hunn. D'Produktioun ass massiv och wann hie selber a villen Interview gesot huet hien net mega missen äh, fir dass et endlich kann veröffentlicht gin huet mega misse Kompromisser machen mat der Produktioun. Mee da sonch ma Ech, ech fro mech nach immer ech, ech fro mech nach immer wie wie dat Bild wie, wat wat Wat en sech geduecht huet, wéi en dat wollt wierklech maachen, keng Anung. Dat ass genau dat, wat ech elo wollt soen. Sou, ech fir komesch wann den Kopp virgeet einfach. Wat, well wann s de deen Album kucks, et sinn dräi Lidder, wou, solle mer, eigentlech eppes dra passéiert. Dat anert sinn Instrumentals, wou natierlech déi ganz Atmosphär wierklech opriicht erhalen an Du fills dech vereent op deem Album, jo? Mee ech kann den Album elo nach lauschteren, oder déi verbessert Versioun, wou viru kuerzem erauskomm ass, sou. Ech weess net, ob ech géing erkennen, weess de, wa wann wann dat net seng Visioun war, wann hie seet, et hätt misse besser si wéi dat. Sou, mee wat wëlls de dann nach? Dat do ass gutt, sou wéi et ass. An dat war 2012, esou. An dunn ass de ganze Bataclan weidergaangen. Dunn ass Time Time 2 wei-, also den zweeten Deel, geréckelt ginn a erëm geréckelt ginn. An dunn si leider Saachen opgefall, wou bei där Band elo scho bal Programm ass. An dat sinn. Facebook-Posts oder Instagram-Posts, wou se einfach sech äh, mol net entschëllegen, dass se sou lues sinn an dass se heiansdo, mengen ech, och net genau wëssen, wat se man, mee einfach fir sech iwwert dat Material, wat se hunn, bekloen an. Äh, An sech musse rechtfäerdegen fir hir déi Saachen wou se maachen an se poste Fotoe vu Bëscher esou jo alles schéin a gutt mee posten och egal wat gell mee ech ech froe mech wéi do nach eng Fanbase bestoe bleift wanns de sou laang muss op Content waarden. Et ass ni dass et net gutt ass, ech menge du gëss mer Recht déi 3 Albumen sou ënnerschiddlech wéi se sinn, Se sinn awer gäil. Ja, mee iergendwou ass do de Problem, denken ech, bei, leider Gottes, beim, ech soen dat elo einfach, dass beim, de Problem läit beim Yari Minteh an ech denken, dass hien einfach e Visionär ass an e Pionier, oder hie wëll zumindest e Pionier sinn an esou wëll en och seng Aarbecht gestalten an ech denken, dass dat an deem Rhythmus op kee Fall wäert weidergoen. nee, nee, stagnéiert nee, extrem nee. an bleibt alles op der Streck ne kucks all aner Bands die wirklich och wirklich heich produzéiert Albume rausbringen gut Albume ge an dat am Takt vu Solo wann heich könnt sie vielleicht drei oder ab maximal feier Joer dazwischen ne ich mein soviel Zeit kann enger Band immer gin das wirklich absolut ja. Thema an bei hin dann Wierklech krass ne. Ech war elo, ech konnt um Ufank näischt mat Winter Sun ufänken, ech war relativ vill méi spéit erakomm. Ech hat deemools, wou ech ugefaangen hunn mat Metal, hat ech och den Debutalbum e bësse gelauschtert, ech war awer ni esou erakomm. Da war eben och Time erauskomm, do ass mer déck geschwäermt dovunner, a mat deem Album konnt ech guer näischt ufänken am. Ufank, an dann rëck schräg lo wou den drëtten The Forest Seasons rauskomm ass hat ech der Saach net keng Chance ginn, jo dann huet et Klick gemaach an dann hunn ech d'Albumen all gelauschtert. Ech hat Time och an den Top 10 vun mengen Top 25 Lëschten mëttlerweil gell, also ech fannen den Album ass wierklech. Horizont erweitern an an villen Hisiichten an dofir hunn ech dat de ganze Wahnsinn wéi s du elo kenns, wéi s du e beschriwwen hues, hunn ech ni matgemaach gell. Ech kennen dat just eben vun dir wéi s du dech ëmmer bei mir opreegs a soss net ne. Awer elo mëttlerweil gesinn ech jo och wat si wat si posten op Facebook an hei an do ne an du hues och ganz vill Leit natierlech déi sech mëttlerweil an den Comments loosse opreegen a soen jo maak kee Stress kee Brach, bréng en Album eraus gell, schaff um Album, maach iergendeppes gell. An dann kommen déi Posts wou si sech dann rechtfäertegen an sech ongerecht behandelt fillen vun de Fans. Ech weess net, do fänkt et un dann e bësse lächerlech ze sinn, wann s de dech muss als Band fir dat wat s de mëss oder eben net mëss muss rechtfäertegen. Ech mengen wann s de keng Musek mëss, da post näischt. Da man einfach guer näischt. Ech mengen Necrophagist ass jorelaang roueg gewiescht an ierfernacke hunn se sech opgeléist. Ech Ja. géing mer dat elo net bei hinne wënschen, mee ech soe mer, dat do geet keng 10 Joer méi méi gutt an da sinn nach méi Leit fort. Du hues et gesot, du hues dee ganze Wahnsinn, wéi ech e matgemeet hunn, net matgemeet. Ech ka mech un Zäiten erënneren, wou ech all fucking Woch op dem Wintersun-Forum, gouf nach kee Facebook, gell, kucke war, An et hiere mir näpst hinner gekrozelt, gell? Jo, d'Heim geet virun. Et gouf e Cover, et gouf eng, et gouf eng Lëscht vu Lidder. Wéist esou, Wow, do geschitt eppes. An dat war dann esou fënnef Joer nom eigentleche Release Date. Esou, ah, an dann, an dann kënnt, an da kënnt de Saz, Ech hunn alles geläscht, well ech hunn et net gutt fonnt, an ech maache lo alles nei. Okay. Mega.
Ja.
Also ech verstinn, wann s de wëlls deng Musek nei maachen, mee fir dann ze soen, ech maachen et nei, esou eppes hätt ech net gesot, wann s de nach guer näischt gemeet häss. An ech mengen, hien huet dat wierklech um Ufank vun deem Low Point, wou s de do hats, Gesot huet, ech halen elo op domat, ech läschen alles an ech fänke vu vir un. Ech hätt mer vläit deen Zäitpunkt e bësse méi no hanne gesat, wann ech eigentlech scho bal eppes hunn. Well och wann s de esou vun hinne liest, dass se un engem Album schaffen, ech mengen, mir märze jo ëmmer de Geck domat, gell, da soe mer, jo, ech weess emol net, ob ech dat nach matkréien, ob ech dann nach liewen, gell. Net sou verdammt laang langer ja, dauert gell. Mëttlerweil ass wahrscheinlech wierklech esou. Dass dass berechtegt gell.
Ech mir hat lo wéini nach gesot sou ja also wann Winters dann esou weider Album mécht dann kréien ech nach 3 Alben mat da sinn ech dout. Sou ongeféier ja. A vläit ass mol keen vun deenen 3 Time zwee ne dat kënnt nach dobäi.
Da muss kucke wéi al si schonn sinn ne. Mä den Yari ass jo och schonn an de 40 jo. Ja, ja, ja.
Et sinn och nemme grad déi Jéngst dann. Bon, zu hirer Verteidegung muss ech awer och soen, hir Musek ass elo kee vun deenen normalen Saachen. Mir soen zwar Melodic Death Metal, mee et ass mega komplex, et ass Bombast pur, et ass wierklech Raum, raumfëllend Orchestréierungen, wou wierklech schwéier sinn ze maachen. Mee ech soe mer dann, Wann s de wëlls deng Leit um Ball halen a wann s de wëlls, datt s de iwwerhaapt nach Fans hues, wann et dann emol erëm iergendwann eng Kéier Concerte gëtt oder esou an net op denger Merch sëtze bleifs, da release dach einfach nëmmen ee Lidd, mäi Gott, gell. Also mëttlerweil wär ech dankbar fir alles, gell. Jo, et si jo vill Bands, déi och emol. Zemools an enger Zäit wéi haut. Ech mengen, Corona huet gewisen, also Covid 19 huet gewisen, esou, nee, du muss deng Strategien upassen. Du muss leider, obwuel mir alleguerten awer an engem gewëssen Alter sinn, mir soen, ah, Social Media ass esou, eh, et fänkt un, awer esou, et ass repetitiv. Mee wann s de do net aktiv bass a wann s de net Content liwwers, da bass de séier fort. An dat ass dat, wat ech leider och bei hinne gesinn, dass dat, dass se vläit nach een Album maachen oder zwee, wou ech dann honnertprozenteg, och wann ech mech hei opreege, gell, ech wäert se honnertprozenteg lauschteren, mä iergendwou kratzt et mech dann awer och un, well mer och virdu gesot hunn, et sinn aner Bands, jonk, jonk Bands, ënnert anerem hunn ech déi och schonn an engem vun eise Subterra Musicas erwähnt, wou einfach sech zesummegedoen hunn a gesot hunn, Hm, wat déi kënnen, kënne mir och. Just mir release Saachen. An dat ass eng Band. Wann vläit nach méi Bands esou denken, oder wéi Wild Run ass och esou eng mega progressiv an komplex an opulent Band esou. Dat si dat si Bands wou ech gläichstellen an mëttlerweil stellen ech Wintersun wierklech hannen un well well ech genervt sinn dass do näischt méi kënnt gell. Ja, ja och wëkleg näischt, guer keen Unzeechen vun ëgent eppes Positives, ne. Ach, heiansdo posten se esou, hei, hei kënnt der déi Lieder Jackette kafen, wou mir undinn, so. Jo, okay, mee da wei musse se.
Déi éischt Kéier wou et mech opgereegt huet, dat war, ech mengen, do war ech bei dir, mir haten op, ech weess net, op Facebook oder op Youtube war, hu mer e Video gekuckt mam Yari an der hat en, fir d'éischt mol, We have a big announcement to make. Da ware mer schonn allen zwee, ok, wow, dat kënnt vläicht eppes. An dann hate mer schonn e Stress-Ball, wou Time zwee drop steet. Dann esou, wow, ok, kënnt elo wierklech den Album Time zwee endlech eraus, gell? An am Endeffekt ass just drëms gaangen, datt se op hirer neier US-Tour, déi se elo maachen, einfach een neit Lidd wäerte spillen, wat op Time zwee. wäert drop sinn an mir wäerten den Titel vum Lidd net erwähnen.
Ech mengen se hunn säit dem Gerücht vun Time, dem Album Time, Sinn effektiv just vum zweeten Deel sinn zwee Lidder live gespillt ginn. Dat war jo Storm an The Way of the Fire. The Way of the mm. Fire ass nach mir al, dat ass vun 2014 oder so. Mm, so dat kritt och geschwun 10 Joer wees se so. An mir da gëft man nach einfach nëmmen Elit als Studioversioun. Et muss mo net perfekt sinn. Ech meng Ech ging wann se gingen op Bandcamp setzen. Wann ging 5 Euro Lidd kaschten hei shut up and take my money gell mee maach einfach eppes an ech mengen ech ech iergendwou froen ech mech ob si nach gewëllt sinn iwwerhaapt deen Album ze maachen mat deem ganze Shitstorm wou do dobäi erauskomm ass. Ech menge si si mëttlerweil scho bal eng Lachnummer an der Metalwelt oder se ginn an eng se ginn ëmmer an eng Lachnummer ëm gell soubal s de den Numm erwähns fir déi Leit wou et kennen dann Dat dat éischt wat ze héieren ass esou, oh déi, déi déi näischt maachen, gell. An dat ass da leider Ja. frustréierend, gell. Dass mëttlerweil gëtt wierklech zu enger schlechter Reputatioun fir déi ganz Band, ne. E bësse An ech schon. froe mech och, bah dat Ganzt ass jo un sech plus minus dem dem Yari säin säi Bëbee, mee ech froe mech och wat déi aner Museker votéieren, ne, wat op wat wat déi sech dobäi denken, ne, den mengen- Timu an den de wéi heescht den Bassist? De Yuka an dann ass jo Yuka. nach viru kuerzem den Nassim. Ech mengen, weess de, du, du, du organiséiers wierklech eng Band dobäi an de Jari huet och viru, virun e puer Joer decidéiert, okay, de Jari ass Gittarist, mega gudde Gittarist, Sänger, hie wëllt d'Gittar live si loossen, fir datt en sech méi kann op de Gesang konzentréieren. Se ginn nach e Member engagéiere fir, fir op Touren an e fest Matglied dann och an der Band. An de leschten Album The Forest Seasons, wou ech mëttlerweil The Forest Gump Seasons nennen, Ass viru 3 Joer rauskomm, nee pardon 4 Joer ginn et schonn an jo deen Album war gäil, mee mir wëssen alleguerten a fir all déi Fans wou wësse wat ech mengen, mir wëssen datt egal wat elo nach kënnt, mir wëllen einfach just eppes an dat ass Time zwee an hie weess dat och an ech mengen dat ass dat wat hien och e bësse frustréiert. Sou hie wëll wahrscheinlech och seng Saache spillen. wou en virgëschter geschriwwen huet, well a ville vu sengen Posts oder vun hire Posts, esou, mir hunn mega vill Albe fäerdeg, esou, Dude, mee wie war, et kann dach, et kann dach net esou schwéier sinn, eppes ze releasen, zemools wann s de elo schonn esou laang näischt méi mëss, no enger Crowdfunding-Campaign, wou awer. Eng vun den beschte Crowdfunding Campaise waren am Genre vum Metal gell? An jo nee mir maachen einfach elo mir posten elo Video vun engem verdréchente Bam am Wanter dass ass mega ech freeë mech gell domat kann ech eppes ufänke gell. Hm hm jo si och den de Patreon. Hun se elo mëttlerweil nach wou se am Ufank och nëmme Shit gepost hun, wat war et, jo live Concerten, Podcasts, d'Leit hu bezuelt dofir fir un sech näischt Neies ze kreien an näischt wat se elo vum Bam rappt. Leider net. Dat ass schued, well ech mengen, si setze Videos drop vun hirer Seventy Thousand Tons of Metal, wou se Winter Madness spillen. Esou, ech ka mëttlerweil Winter Madness blann op der Gittar spillen, esou frustréiert sinn ech schonn iwwer all déi Joren, gell. An, an dat sinn awer Saachen, wou et scho gëtt, weess de, iergendwann. denken ech, muss dee Moment do sinn, wou s de awer sees, hei, mir mussen elo vläit d'Grondregeln eppes änneren. Ech menge mir hu gutt schwätzen, mä mir si selwer net déi Supermotivéiertsten, mir maachen dat hei eis als puren Hobby. Mee ech denke mer, wann s de wëlls weider existéieren, zemools an der Metal-Welt, wou wierklech all Dag Saache bäikommen a Saache verschwannen, da kanns du där net méi erlaben, esou ze schaffen. Dat, also dovun sinn ech iwwerzeegt, gell. Souguer wanns de just Songs eenzel erausbréngs oder just kleng EP'en, dass egal, also mee du muss e konstante Flow hunn an net an net 10, 10, 20 Joer waarden fir eppes ze releasen, dat ass dat ass net normal fannen ech. Mee jo. Et kënnt einfach eriwwer wann se si sinn ech an hirem eegenen je ne sais wat verrannt, gell. Wahn, sou Wahnvirstellungen, sou mir sinn, jo, jo, jo. Ech denken dat ass leider Gottes ass dat wahrscheinlech och hien. An ech mengen, ech mengen, déi Situatioun ass e bësse wéi bei Opeth. Bei Opeth huet de Michael d'Soen an déi aner maachen halt dat, wat hie seet. Mee si sinn all d'accord domat. An ech mengen, datt et hei och esou ass. Mee zum Beispill de Kai ass elo fest Member bei Nightwish. An dat huet mech guer net gewonnert, gell. Kai Hatlo ass ee vun deene beschten Drummers an most underrated Drummers dobaussen, gell. Dat ass eng Maschinn, gell. Mee ech gesinn. Ech fänken och un mech ze widderhuelen. Ech dat eenegt wat ech de Leit ka soen, jo also Winterson ass eng axslut gäil Band. Ech hoffen, sou wéi de Pit och, dass dat iergendwann erëm eng Kéier e bësse méi viru geet an dass ech nach laang genuch liewe fir mindestens kënnen Time ofzeschléissen. Well dat also dat musse mer gënn, dat musse mer ginn, well soss eh. Ech gesi keen Auswee. Ech wëll, zemools wann s de weess, wat nach op deenen Album do, op deem Album soll kommen, op deem zweeten Deel, da wëlls du et einfach nëmmen héieren. Mee fir déi Leit dobaussen, lauschtert Wintersun, gitt där Band eng Chance. Vläicht sidd der anerer Meenung, där kënnt dat jo gär commentéieren. An dat do war et och scho vun eiser kuerzer, betitelter Uncovered Wintersun-Episod. An ech mengen, deemnächst kënnt